Illum se morru lura fi żmien. Se nħarsu lejn l-eqdem biċċa xogħol letterarja bil-Malti li nstabet sissa. Din hija magħrufa bħala il-Kantilena ta' Pietru Kaxaro. Biex nifmu din l-għanja, irridu qabel xejn nifmu iż-żmien li fiha nkitbet. Il-Malti mitħaddet kien differenti mhux ħażin minn dak tal-lum. Qabel ma nstabet il-kantilena, l-eqdem xogħol letterarju kien is-sunett ta' Gian Francesco Bonamico. It-titlu ta' dan is-sunett, Mejju ġib il-ward u żar.
L-ewwel nett ngħidulu sunett imma fil-fatt sunett mhuwiex għax huwa ta' sittax-il rik. Dan huwa jinstab f'manuskritt l-ewwel nett ta' li kien imur lura għand Ferdinand d'Inglot u li manuskritt li qiegħed hawnhekk fil-bibjoteka. Però mbagħad nafu wkoll li hemm kopji tiegħu, hekk mhux l-oriġinal, għandu manuskritt bix-xogħlijiet kollha ta' Bonamico kollha manuskritti, Giovanni Bonello, u aħna fil-fatt ikollna ħriġnihom kollha bħala diskett, CD, flimkien mal-ħarġa tal-General Maltese Studies. Ġifieri hemmhekk għandek Bonamico li kien vjaġġatur, li kien xjentist, li kien tabib, li kien jagħmel trattati taċ-ċukkulata, li kien jikteb dwar kull tip ta' ħaġa, kien storiku, kien ukoll eh, vjaġġatur għandna l-vjaġġi tiegħu, ġifieri tmien snin jivvjaġġa fl-Ewropa, dan huwa Gianfrancesco Buon amico. Qed nitkellmu fuq is-seklu 17, qed nitkellmu fuq il-perjodu ftit jew tal-barokk, qed nitkellmu fuq perjodu meta l-letteratura Maltija kienet tinkiteb bit-Taljan u l-poeżija per se il-manuskritt kien 1672. Dan huwa l-perjodu tal-barokk u allura anki l-poeżija fiha nifis għandha dal l-elementi bombastiċi ta' tifħir lil kottonelli kważi tajtija kemm se jdum jilgħaqu le. Imma dak kien ukoll l-istil tal-epoka u tal-perijodu. Issa se naqraw silta minn Mejju ġie bil-wart u żar. Mejju ġie bil-wart u żar. Għadda l-bard u x-xita u l-beraq. Tgħattiet l-art bin-nwar u l-weraq. Qegħda r-riħ, siket il-baħar. Il-Malti żviluppa u tbiddel tul iż-żmien. Naraw kif beda dan l-iżvilupp. Il-Malti mitkellem naturalment ma tantx għandna evidenza tiegħu. Forsi l-ewwel l-evidenza li għandna hija 1588 ta' Megiser, eh, Hieronymus Megiser, li kien Ġermaniż, kien eh, professur Lipsja, eh, dak iż-żmien tal-lingwa u meta ġie Malta da irrikordja 121 kelma bil-Malti. Ngħaddu mbagħad għal probabilment għad-Dizzjunarju ta' Teżan, ir-Regole per la Lingua Maltese li jien kont irkuprajt fil-Biblioteka Valiċiljana ta' Ruma, daka jgħaddi għal 3000-3000 kelma Malti Taljan u viċeversa Taljan Malti. U għandna lil Skippin ukoll tal-istess perjodu Ingliż vjaġġatur dejjem il-vjaġġaturi għandhom rwol importanti. Ninnutaw li l-ewwel nies li ġabru L-ewwel kliem bil-Malti u allura nistħajlu li huwa l-kliem mitkellem, mhux qed nitkellmu dwar affarijiet letterarji ma kienx hemm, kwalifikanti li ħadd ma kien jabbiha dak iż-żmien. Ehm, imma titkellmu dwar Malti li jitkellmu l-nies mar il-Pepu kienu Ġermaniż, Provenzal, Franċiż, Ingliż. Eh, Il-Maltin irridu jiġu s-seklu ta' wara meta jkollna per eżempju l-Desoldanis, meta jkollna l-Patri Pelaġu, meta jkollna l Naturalment il-vassalli.
Qed nitkellmu fuq is-sekli 15 u 16. Il-qagħda lingwistika f'Malta kienet waħda partikolari. Mela issa biżna naturalment għas-seklu 15-16 meta titkellmu l-perjodu dana ta' eh, tal-kantilena u ta' Pietru Kaxaru, ħafna qabel ġifiri Bonamico. Dan huwa perjodu meta l-ilsien uffiċjali amministrativ ta' Malta huwa Latin Imma fir-realtà, kif jixhdu l-minuti tal-Kunsill Lokali tal-Imdina, tal-Universi ta' sal-Imdina, il-kelma mitkellma kienet, uffiċjali, kienet l-Isqalli. Tant hu hekk li aħna għandna l-minuti li jibdew bil-Latin, il-formula taf int, kanonika li dejjem ikun hemm. Imma f'daqqa waħda x'indaw jibdew jagħtu u jibdew jiddibattu bħal f'kull parlament, jaqleb għal għall-Isqalli, mhux għall-Malti. Mela s-seklu ħmistax huwa Sqalli. Pratikament mill-1400 sa more or less sa ftit jew wisq il-1530. Meta jiġu l-Kavallieri Malta, fil-1530, hemmhekk iġibu magħhom l-ilsien uffiċjali tagħhom li kien it-Toskan, It-Taljan tat-Toskana, mhux ta' Sqallija, u allura hemmhekk l-ilsien uffiċjali tal-Gvern Malti ta' dak iż-żmien isir it-Toskan, it-Taljan, u hu għalhekk li mbagħad fis-seklu ta' wara għandna dal-kittieba kollha li semmejna qabel li jiktbu l-letteratura bit-Taljan, bit-Taljan tat-Toskana. Kien hemm nies li jmorru jistudjaw barra minn Malta biex jilħqu nutara, avukati, qassisin u tobba. L-ewwel nett irridu nżommu f'moħħna li Malta ma kellhiex università sal-1750, ftit jew wisq. Malta lanqas kellha stamperija għal ħafna żmien, sa pratikament sal-1642 u 40. Anzi mbagħad kellna għaxar snin u mbagħad reġgħet għalqet u reġgħet bdiet fl-1756. Mela dan ifisser jekk inti rrid tippubblika ktieb, trid tmur barra minn Malta. Jekk inti rrid tistudja ssir avukat, ssir perit, ssir tabib, kellek tmur tistudja barra minn Malta. U l-ewwel post li kien l-aktar popolari kienet l-Italja. Nafu żgur b'ħafna Maltin li marru Palermo, li marru anki Katania, ma nafu minn mar Ruma, pereżempju De Soldanis li ma studjax Ruma, ma ktieb fuq il-lingwa Maltija ppubblikah Ruma. Eh, għandna nies ukoll li studjaw Iktar 'il bogħod, pereżempju, Bonamico stess mar Aix-en-Provence, kien l-Università ta' Leuven, il-Belġju, kien l-Università ta' Berlin. Dal-bniedem verament dar bosta universitajiet. Ma nistgħu ngħidu l-Maltin kellhom bilfors jivvjaġġaw barra minn Malta biex jistudjaw, in partikolari ġol-Italja, Għandna pereżempju ġo Bologna jiggradwa lil Gianfrancesco Abela li huwa l-ewwel kit storiku Malti li jikteb l-istorja ta' Malta, però dana ma kienx ukoll jeskludi li nies bħal Bonamico u oħrajn imorru wkoll f'universitajiet barra minn Malta li ma kienux fl-Italja.
Il-kantilena nstabet fit-22 ta' Settembru 1966 minn Godfrey Wettinger u Patri Mikiel Fsadni. Ġiet ippubblikata sentejn wara. Din is-sejba saret ġewwa Triq Strada Stretta, il-Belt Valletta, il għaliex? Il għaliex dak iż-żmien l-Arkivju Notarili għamlu għal xi żmien temporanju ġewwa ġewwa repożitorju hemmhekk minħabba li kienu qed isiru xi xogħlijiet fil-binja prinċipali tan-Nutar tal-Gvern. Allura Wettinger u Fsadni proprju għamlu din is-sejba meta kienu jinżlu kull ġimgħa biex jagħmlu r-riċerka tagħhom differenti il għaliex Fsadni kien qiegħed jistudja fuq id-Dumnikani f'Malta u Wettinger kien qiegħed jistudja fuq l-iskjavitù f'Malta u proprju kien dan l-istudju li laqqagħhom flimkien u t-tnejn flimkien tgħid l-istorja, sabu din is-sejba daqshekk kbira.
Qed nitkellmu fuq żewġ persuni, Pietru Caxaro u Dun Brandanu de Caxaro. Pietru Caxaro nafu li twieled fis-seklu ħmistax, però d-data tal-twelid tiegħu ma nafuhiex eżatt, però nafu li miet fl-1485. Huwa proprju għalhekk li ngħidu illi l-Kantilena inkitbet qabel din id-data u nafu li hija poeżija medjevali il-għaliex nafu d-data tal-mewt tiegħu. Nafu illi hu kien bniedem kolt ħafna, infatti kien imħallef kemm Malta u kemm Għawdex u anke fil-Qorti tal-Isqof, kien jokkupa wkoll kariga ta' Segretarju tal-Muniċipalità ta' Malta, dik li nsejħulha l-Università, u kellu wkoll diversi karigi oħra fosthom ovvjament ta' Nutar. Pietru nafu illi ma kienx miżżewweġ, però illi kellu xewqa illi jiżżewweġ lil ċerta waħda jisimha franka. U prattikament dan iż-żwieġ ma rnexxiex u naħsbu wkoll illi l-kantilena jista' jkun hija riflessjoni ta' din l-imħabba illi qatt ma rnexxiet illa għaliex ovvjament il-kantilena titkellem fuq dar illi hija mibnija fuq it-tafal u li waqgħet minħabba li l-pedamenti ma kinux sodi. Iżda ħafna studjużi jgħidu illi jista' jkun illi Pietru kien qed iħoss dawn is-sentimenti u proprju Tkellem fuq l-imħabba tiegħu u rrappreżenta b'din id-dar li qed tiġġarraf. F'dak li jirrigwarda Brandano Caxaro, nafu li Brandano Caxaro kien qarib ta' Pietru Caxaro u kien ukoll kellu wkoll kellu opinjoni għolja ħafna ta' Pietru Caxaro, infatti jiddiskrivi fil-Kantilena stess fl-introduzzjoni tagħha bil-Latin, jiddiskrivi lil Pietru bħala bniedem illi huwa filosfu, poeta u oratur, u saħansitra jgħid illi l-livell ta' kitba ta' Pietru Caxaro huwa tant għoli illi saħansitra n-ninfi, tajjeb, jgħiru għalih. Il għaliex il-Mużi jispirawh ħafna. Ovvjament dawn huma kollha referenzi għall-mitoloġija Griega, illi nafu illi l-mitoloġija Griega kienet parti essenzjali tal-edukazzjoni kemm ta' Pietru u kemm ta' Brandano f'dak iż-żmien, iż-żmien tal-Illuminiżmu u tal-Umaniżmu. Jidher li Dun Brandano ġie investigat darbtejn mill-awtoritajiet ekkleżjastiċi. Għaliex? Don Brandano Caxaro ġie investigat il għaliex kien jifforma parti minn xirka li dak iż-żmien kienet qiegħda ssib issib art fertili ħafna li tikber u din kienet propju xirka fejn kienu jistudjaw it-tagħlim Luteran. u kienu wkoll jaqraw ħafna kotba ta' Erażmu. Infatti, fil-volumi ta' Brandano Caxaro insibu wkoll siltiet mill-kotba ta' Erażmu, dawk il-famużi kotba li kienu jsejħulhom il-Kollakja, li kienu wkoll jintużaw mill-istudenti fl-istudji tagħhom. Nafu wkoll illi l-Knisja Kattolika dak iż-żmien riedet kemm jista' jkun, tkisser dawn il-għaqdiet ta' nies il għaliex bdew jaqbdu sew mhux biss hawn Malta imma fl-Ewropa kollha u anke prattikament fi Sqallija. Allura Brandano Caxaro proprju deher quddiem l-Inkwiżizzjoni fl-1546 fejn nistgħu ngħidu li ħelisha ħafif, però t-tieni darba li deher fl-1563 li kien ukoll iktar avvanzat fiż-żmien, Nafu illi dan instab ħati, kellu jabbjurja, ġifieri kellu pubblikament jgħid illi għamel ħażin u kif ukoll jitlob maħfra quddiem l-inkwiżitur u kellu wkoll jilbes il-libsa tal-mistħija meta jkun fil-pubbliku kellu kellu jkun taħt arrest ġewwa d-dar tiegħu stess. Fost ħafna affarijiet oħra, pereżempju ma setax laqqas jibqa' jipprattika ta' nutar u lanqas ta' qassis u kif ukoll kellu jagħti xi flejjes biex jagħmlu tajjeb kemm għall-ħidma tal-Inkwiżizzjoni Barra minn dawk ngħidulhom, barra minn dawk li huma mediċinali kienu wkoll ikun hemm ukoll dawk il-kastigi spiritwali li jrid iqerr, jrid jitqarben, jiġifieri kellu lista sħiħa ta' kastigi illi kellu ovvjament jagħmel minħabba li instab ħati. L-isem ta' din l-għanja medjevali jqajmilna kurżità. Kienet titkanta din l-għanja? Il-kantilena fiha nfisha hi stess għandha l-kelma kantilena. U kien hemm ukoll diversi studjużi li studjaw infatti it-tip kif inhi miktuba l-kantilena, kien hemm fosthom Oliver Friggieri u Joseph Brincat, illi taw indikazzjoni illi l-mod ta' kif inhi miktuba l-kantilena propju tadatta ruħha wkoll Qal li tkun kantata. Nafu wkoll lilli dawk li kienu jissejħu Kantilena jew Karmina fiż-żmien fil-kuntest li nkitbet il-Kantilena kemm minn Pietru Caxaro u kemm mill-kopista tagħha Brandano Caxaro għax Brandano kien propju ikkopja fil-volum tiegħu tal-atti tan-nutara ta' li kienu jmorru bejn l-1533 u l-1536. u tletin nafu illi prattikament dak iż-żmien dawn it-tip ta' għanjiet kienu popolari ħafna kemm man-nies komuni u kemm ma' faxex oħra tas-soċjetà. Nisimgħu lill-Professur Martin Zammit jaqra din l-għanja bil-Malti medjevali. X'idhew il-qada, jè ġireni, tale nħaddiskom. Me nsab fil-weri, wele nsab f'għomorkom. Qalb,

Meħtali tafal morħi. Fejn tmajt insib il-ġebel sibt tafal morħi. Waqit hi mramti. Ejja naraw kif inhi mqassma din l-għanja, kif ukoll xi tifsiriet jew interpretazzjonijiet differenti. L-ewwel ħaġa li rridu naraw hi kif qiegħda ppreżentata fuq din il-paġna, hi qiegħda fuq paġna waħda. Tajjeb, issa għandek l-introduzzjoni tagħha li hija bil-Latin għax daka minn dejjem hekk kien isir. U da jitkellem fuq il-poeta li qiegħed jikteb huwa qed jikteb il- neputi tiegħu xi 60 sena wara li din inkitbet. Mela l-ewwel ħaġa li rridu nżomm qudiem għajnejna hi li l-poeżija medjevali ma nistgħux inħarsu leha bil-kriterji tal-poeżija tal-lum. Illum il-poeti għandhom ħafna libertà, dak iż-żmien l-libertà ma kellhom propju xejn. Tajjeb jiġri jekk se jagħżel il-forma, irid itiha dik il-forma. Mela, hawnhekk għandna kopja l-ewwel ħaġa li mhijiex bidej l-awtur. Tajjeb, imma kkupjata 60 sena wara. Allura mhix awtografa, mela trid tiġi studjata daqsxejn bir-reqqa. Meta nħarsu lej kif qiegħda ppreżentata, naraw illi hemm sitt versi, u mbagħad hemm erba' versi, u mbagħad hemm għaxar versi. Issa, di turi ċar, peress li iżjed ma tinżel l-isfel, iżjed qiegħda tirqaq u jirqaq anke l-ispazju bejn linji. Illi hawnhekk il-kittieb il-min qed il-kopista qiegħed jipprova idaħħalha f'pejġ waħda. Mela, hawnhekk għandek spazju għoli bej l-ewwel sitta u t-tieni erba, spazju inqas, u mbagħad meta għandek il-kwartina ripetuta, edha mdaħla manki ma' sestina ta' waraja, ġifi minna spazju xejn. Allura di turina illi mhijiex bella kopja imma hi kopja ta' prova. Barra minn hekk di tinstab fl-aħħar tal-manuskritt li jiġbor l-atti notarili. Għaliex? U għaliex hemm il-paġni bojot madwara. Dak iż-żmien il-karta kienet tiswa ħafna flus, ma kienux jarmu. Meta kien ikun għamlu xi żball bħalma sarf din id-darba, din il-kantilena hija verżjoni żbaljata ta' xi ħaġa illi kienet teżisti perfetta meta kitibha l-awtur. Tajjeb, allura meta da sab illi għamel żball waqt li qed jikkopja, reġa' kopja imma mbagħad ma kienx sodisfat biha u biex ngħidlek ramija, però flok ma ramija fil-West Paper Basket uża il-karti tagħha l-faxxiklu tagħha dak iż-żmien kienu jimxu bil-faxxikli biex jala il-manuskritt tal-atti notarili.
Din l-għanja tiswa mitqlu deheb, kemm għas-siwi letterarju kif ukoll għall-valur lingwistiku. Din l-għanja fiha tliet taqsimiet.
It-tliet taqsimiet huma loġikament magħmulin b'sitt versi, erba' li ngħidulha kwartina li tkun ir-refrain, ritornello, u mbagħad sitta oħra. L-ewwel sitta għandhom ir-rima. Rima Imbewsa ngħidula, għax ta' wara xulxin. Il-kwartina m'għandix rima. Is-sitta ta' wara għandhom ir-rima. Daqsxejn perfetta ma dana ovvjament l-ewwel tentativ għax din hija prezzjuża propju għax huwa l-ewwel tekst sħiħ li għandna bil-Malti. Qabel di għandna biss ismijiet ta' postijiet fil-flarki fil-flatti tan-nutara. Mela, meta naraw din l-istruttura, di ftit rawa, u ngħid il-verità jien ukoll ma kontx rajta, Qabel ma mort Firenze u propju ħdimt fuq poeti tal-istess epoka, jiena ħriġt poeta tal-1450s, jiġifieri qegħdin hemm din kitbet probabbli mal-1470. Tajjeb? Allura jien indunajt illi l-ewwel kwartina qiegħda iżolata kif suppost, però qiegħda ripetuta. Għax għandek minn erba' versi, l-ewwel ħaġa il-versi qasam femistiki, nofs u nofs. L-aristiki kollha tax-xellug huma l-istess, kemm fl-ewwel kwartina kemm fit-tieni waħda. It-tielet vers sħiħ huwa l-istess, kemm fl-ewwel kwartina kemm fit-tieni waħda. Id-differenza bejniethom qiegħda illi dik li kienet fl-emistikju tal-ewwel vers niżlet fit-tieni verżjoni għall-aħħar vers. Fej kien ripetut, dika qabiża bidilha u niżel Li ġebel minn flok eh, tafal morħi, tafal morħi, għalix, għax poeta ma jistax jaqbad u jirrepeti vers, jew xi ħaġa li qiegħda fil-vers ta' qabel bla sens, għandek l-anafora, għandek li pifer meta jirripetu, ġid kun hemm ċerti regoli. Li kun hemm ripetizzjoni fit-tarf tal-vers bej it-tieni vers u t-tielet Hija anatema. U hemmhekk induna li għamel żball. Allura x'għamel imbagħad? Til il-raba vers l-emistikju tal-lemin tiegħu ħallih vojt għax induna li għamel żball u reġa' kkupja. Issa reġa' kkupja jew reġa' ipprova jerġa' jagħmilha. U min prova jerġa' jagħmilha? Brandano li qed jikkopja, għax forsi qiegħed jittraduċiha, jew kienet hekk anki f'Kaxxaro. Brandano sab verżjoni mitluqa minn min Petro Kaxxaro u kopja, jew eh, kien qed jipprova jagħmel xi ħaġa li m'hemmx dubju ta' xejn u li fl-ewwel verżjoni tal-kwartina għandek ġiż żbalji koroħ li fit-tieni verżjoni mhumiex. Allura għalhekk jien nara din bħala eh, wirt importanti imma imperfett bħala struttura poetika.
Tul iż-żmien din l-għanja natat diversi interpretazzjonijiet. M'hemmx dubju ta' xejn illi din hija lament. Il-poeżiji kienu jikkonsistu ġeneralment fit-tifħir, u dak iż-żmien kien tifħir li żjed lej il-mara favorita tiegħek. Tajjeb, jew inkella lejn is-sinjur illi qiegħed jipprovdilek il-ħajja. Għax jisok kienu jżommuhom ħafna drabi joqogħdu magħhom u jgħalmu l-tfal. Is-sistema kienet dak iż-żmien tal-poeti, ħadd ma kien propju poeta full time. Tajjeb fil-fatt ħafna minnhom kienu jkunu notara, għaliex notara? Notara jew qassisin, għax huma biss kienu jkunu jitalmu jiktbu u jaqraw dak iż-żmien. Tajjeb, issa li hawnhekk għandek lament. Hawnhekk lament ta' sfortuna. U hemm ħafna interpretazzjonijiet, però dak li huwa ċert żgur li dak qiegħed jilmenta li hu bena xi ħaġa u waqatlu. U waqatlu Mux kien hemm it-tafal morħi u dal-affarijiet. Jiġifieri din hija metafora ta' pratikament jew ta' ħajtu kollha jew inkella ta' xi inċident f'ħajtu. Wara l-istudju ta' Wettinger u Fsadni fl-1968, saru diversi studji oħra fuq il-kantilena. Il-kantilena qajmet ħafna kurżitajiet u għadha sal-lum tqajjem il-kurżitajiet. Il għaliex? Il għaliex tibqa' l-eqdem biċċa letterarja bil-Malti. Hemm kienu ħafna studjużi, impossibbli nsemmuhom kollha, però ta' min isemmi forsi l-istudju li sar minn Doctor Olvin Vella fejn prattikament waqt li kien qiegħed jaqra iltaqa' ma' hawn li jgħidu sal-lum ml-imqabbin meta jkunu jgħixu biċċa art li tkun ħa sservihom ta' barriera. Illum dawn għandhom il-qawl li jgħid il-blat kull xiber jibdel. Issa fil-kantilena insibu il-vers li jgħid li ragħdi għal kull xiber sura u propju din xi tfisser? Tfisser illi inti meta titxi biċċa art prattikament ma tafx fiha minn taħt il-wiċċ tagħha. Forsi wkoll interessanti nsemmu studju li sar fuq vers ieħor tal-Kantilena, Min ibiddel l-imkien ibiddel il-vintura, fejn insibu illi kemm il-Professur Brincat u kemm il-Professur Arnold Cassola studjaw l-elementi li tista' ssib ukoll fil-kuntest Għalli. U proprju l-Professur Cassola sab Sab qawl, Sqalli, illi jorbot ħafna ma' min ibiddel l-imkien ibiddel il-vintura u li jgħid Cui muta locu mutu vintura u b'hekk ukoll turi kemm in-nutara fl-edukazzjoni tagħhom, peress illi kienu riedu wkoll imorru Sqallija ħalli jkomplu l-edukazzjoni tagħhom kemm kienu jġibu lura l-element sqalli u kemm dan qed jiġi wkoll rifless ġewwa l-kantilena. Studju ieħor li sar kien studju paleografiku u dan sar mill-paleografa Vanessa Buhagiar li studjat il-kalligrafija ta' Brandano Cacharo wkoll fil-kuntest umanistiku tagħha u ħadret ukoll ħafna elementi li jirriflettu it-tip ta' edukazzjoni ta' dak iż-żmien. Studju importanti wkoll kien l-istudju kodikoloġiku li għamlet il-konservatriċi tal-karta Dottor Teresa Zammit Lupi meta din irrestawrat dan il-manuskritt daqshekk importanti. Fil-fatt, Dottor Zammit Lupi studjat mhux biss il-legatura tal-ktieb imma wkoll it-tip ta' karta, it-tip ta' linka li ntużat minn Brandano Caxaro u b'hekk ħarġu elementi oħra multidixxiplinarji li mhux biss studja t-test imma anke l-mod ta' kif inhu ffurmat il-ktieb li jżomm fih din il-poeżija imprezzabbli. Din l-għanja jidher li se tibqa' tiġbed l-interess ta' diversi nies.